Simon Bartolo huwa kittieb u drammaturgu li beda l-karriera tiegħu bħala il-kittieb u d-direttur tal-grupp teatrali Aleatea. Flimkien ma' Loren Vella fl-2007 ippubblika Sqaq l-Infern, li kien l-ewwel ktieb f'dik li saret sensiela popolari tassew f'Malta, it-triloġija tal-Fiddien. Il-kotba ta' Bartolo jinkludu wkoll Deformity u Kliem ir-riħ, li minnu se naqraw silta llum. Din is-sena huwa ħareġ ktieb ġdid bit-titlu A Seat at the Table, dwar l-iżviluppi reċenti fid-drittijiet LGBTIQ f'pajjiżna. Id-drammi reċenti tiegħu jinkludu Jiena nħobb inti tħobb, Tikber u tinsa u Ħabbilni ħa nirbaħ li aktar tard din is-sena se joħroġ ukoll bħala film. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta minn Klim ir-riħ ta' Simon Bartolo. Hemmhekk għandek żball, ikkoreġija Kert li kien ġuvni sabiħ. Il-koroħ dejjem iħossu li għandhom dritt jgħidu li jridu fuqhom infushom, Iħossu li jistgħu jgħidu li huma koroh mingħajr ma jirrabjaw lil ħadd. Imma jekk xi ħadd sabiħ jammetti li hu sabiħ, jiġi akkużat li hu kiesaħ u superjuri. Tix ġustizzja hi? Wejja x'inti tajt, qalt Louis. Mhux ovvja li min mhuwiex ħelu jista' jgħid li mhuwiex ħelu. X'qed jagħmel ħażin b'daqshekk? Ħadd aktar ma kien qed jitkellem, lanqas l-għalliem. Id-diskussjoni kienet bejn dawn it-tnejn biss, bejn Curtis sabiħ u Cynthia s-saħħara l-miġnuna. Ngħidlek kien xi jkun qed jagħmel ħażin, qalilha Kurt. Xejn. Xejn affattu. Eżatt, qalet Sintja bit-bissima. Palma dak li jaf li ħelu, ma jkun qed jagħmel xejn ħażin meta jammetti li jusa bih. Spiċċa Kurt. Iva, ma differenti, bdiet Sintja. Ta' żgur li differenti, għatalha kliema Kurt. U ngħidlek jien għalfejn hija differenti l-ħaġa. Għax il-koroh u l-ħoxnin u n-nixfin kollha jħossu li għandhom dritt sagrusant jikkritikaw lil min hu sabiħ u sexy mingħajr ma jiġu kkritikati huma għax huma msieken diġà tathom wisq bis-sieq il-ħajja u u ma jistgħux jaqilgħu bis-sieq mingħand ħaddieħor. Il-koroh iħossu li huma b'xi mod aħjar minn ġewwa għax kellhom jiġġieldu aktar u għax il-ħajja hija aktar diffiċli għalihom u aktar faċli għall-ħelwin. Imma dawn huma ċuċati. Il-ħajja mhijiex aktar faċli għal min hu ħelu. Assolutament mhijiex. Forsi aktar faċli li wieħed iħares lejn il-mera meta jkun ħelu imma dan ma jgħinx mill-problemi tal-ħajja. Taħseb li tfal isbieħ ma jibkux bħat-tfal il-koroh? U mhux xorta taħraqhom ix-xemx u tweġġagħhom il-kesħa? Taħseb li wiċċ sabiħ iweġġa' inqas minn wiċċ ikrah jekk jaqla' daqqa ta' ponn? Taħseb li mhux xorta jkollhom problemi mal-ħbieb u mal-familja sbieħ? Taħseb li tista' tevita li jinfirdu l-ġenituri tiegħek billi tkun sabiħ? Jekk taħseb hekk, għandek żball. U inti tħoss li billi jinfirdu l-ġenituri tiegħek għandek id-dritt tweġġa' lin-nies? Waqfitlu Cynthia. Kienet impressjonata bil-monologu tiegħu, bħalma kienu l-oħrajn. Imma xorta ma kinitx lesta ċċedilu u tħallih jirbaħ. Mhux int biss għandek il-ġenituri tiegħek mifrudin. Missieri ilu sentej li tela' mid-dar. Dan ma jagħtikx id-dritt tiġi tajjarni miġnuna u saħħara. Imma lilek jagħtik id-dritt twerwer lin-nies li ġejja l-mewt għalihom. Ir-ribat ta' Kurt li kien għadu qed jonfoħ wara l-battikata ta' kliemu. Ok, għal is-sur brinkat b'ton deċiżivu finali. Naħseb li għallum se niqfu hawn bl-argument dwar il-ġmiel u l-krua. Grazzi ħafna lil dawk li pparteċipaw. Fleħnu kien hemm nota ta' sarkażmu ħafifa li ħadd ma seta' jinjora. Imbagħad l-għallim dar fuq l-aħħar wieħed li kien daħal u qallu Forsi s-sur Alan Grek jista' jidilna għalfejn wasal daqshekk tard u assuma li jista' jidħol bla ma jħabbat u li jista' jpoġġi bil-qeda bla permess? Alan inħasad. Tlift il-karozza tal-linja, qal, u seħet lilu nnifsu għax għall-ewwel darba quddiem l-oħrajn kien ħalla jidħol fil-vuċi tiegħu ħjiel ta' xi ftit umiltà u mistħija. U dik kienet silta minn kliem ir-riħ. U nista' nistenna Simon Bartolo biex jidħol hawnhekk. Kif int Simon? Tajjeb, grazzi. Grazzi tal-qajt l-istedina. Grazzi tal-istedina. Kif inti? All right, tafna, xej sħana zzejt, marra. Mela, l-ewwel ħaġa li probabbilment tolqot lil qarrej fi klim irriħ hija l-forma ta' narrazzjoni li tirreżisti ehm, it-tendenza ta' rakkont li jdur ma' persuna waħda mhm. jew ma' punt ta' vista wieħed. Tajjeb, in-narratur dejjem preżenti però ma jurix wiċċu ħlif għal erba' tikliem biex ifakkar lil qarrej li dawn huma l-ġrajiet kif mhm. deru fil-gazzetti u xekk. Issa, nistgħu nelaboraw ftit fuq dan u għaliex kienet importanti għar-rumanz li r-rakkont ma jdurx ma' ċentru fiss? Eħe. Jiena nħobb nikteb b'dan mod, speċjalment fid-drammi tiegħi nħobb li ma jkun hemmx protagonist, li jkun hemm xi ħadd li huwa l-main. Fl-istess ħin ikun hemm min hu iktar importanti minn ħaddieħor bħala fl-istorja. Imma f'dar rumanz partikolari kienet importanti ħafna minħabba li ritt nikteb rumanz li jaħdem qisu thriller in reverse. Mhux imut xi ħadd u mbagħad nipprovaw naraw min qatlu, imma Nafu li ħa jmut xi ħadd, imma ma nafux liema wieħed minnhom. Allura jekk nagħti importanza lil xi ħadd iktar minn ieħor, forsi l-qarrej jibda jissuspetta jgħid mela di, mela da. Allura rrid kollha kemm huma jkunu jkollhom l-istess preżenza u ma nafux minn minnhom ħa jmut jew minn minnhom ħa joqtol jew x'ħa jiġri. Allura dik kienet ir-raġuni naħseb. Issa, il-mewt ovvjament għandha valur tematiku enormi fir-rumanz. Il-mewt fil-ħafna manifestazzjonijiet tagħha. Għal Alan, pereżempju, hija essenzjalment problema filosofika, materjal għat-teorija. Għal Jonathan, il-mewt hija telfa. Għal Annalise, kif forsi implika jisimha, hija tanalizza il-miġja tagħha. Il-bidu tat-tikmix, id-dalma fl-għajnejn, filwaqt li għal Cynthia hija aħbar u ċertezza. Issa fid-dinamika tar-rakkont, però, il-mewt tidher bħala t-tmiem ta' farsa miktuba mill-protagonisti tal-istess farsa. Taqbel? Forsi ma naqbilx mal-kelma farsa, għax għalija huwa huwa rumanz traġiku li li jimut xi ħadd ta' 16-il sena, wieħed minn daw is-sitta il-protagonisti, però l-analiżi ta' ta' kull karattru, hemmhekk tkellem mistoqsija tajba ħafna, għax pereżempju eħe analiż tanalizza ħafna eh, eh, dan romanz ktibtu fl-2009 U din il-karattru ta' Annalise kienet qed tieħu selfie kuljum. Dak iż-żmien ma kinux jeżistu s-sel, il-kelma ma konniex nafuha. Imma kienet tħares lejn ommha u lejn għannitha, tara lilha nnifisha kif ħa tkun fil-futur u kif ħa toqrob lejn ix-xjuħija u lejn il-mewt, allura tieħu ritratt tagħha nnifisha kuljum eżatti fl-istess ħin biex tipprova tinnota meta hemm l-ewwel tikmixja jew l-ewwel xagħra bajda. Jiġifieri, eħe, bħala tema hija ċentrali għax huwa murder mystery sa ċertu punt, però xi ħaġa li naħseb il-qarrejja tiegħi jafu illi jiena nħobb ħafna l-misteru u l-affarijiet mistura u u forsi l-mewt hija l-ikbar ħaġa f'ħajjitna li la nafu meta, la nafu kif u lanqas nafu x'ħa nsibu wara jew jekk hux ħa nsibu xi ħaġa. Allura huwa l-ikbar misteru. U kien propju dak li eċitani, jiena irrid inkun eċitat fuq suġġett biex nikteb dwaru. Naħseb li eċitani biex nikteb dwar il-mod, dwar xi ħaġa li hija misteru, mhm. kif u meta. Mhm. Hemm ħafna lokal studju ta' ir- ta' ironija f- fir-rakkont. Mhm. Sintja li tixtieq tkun it-tfajla tal-aħbarijiet tispiċċa it-tfajla fuq l-aħbarijiet. Alan li jrid jistudja s-suwiċidju mill-aspett teoretiku jispiċċa jfassal il-mewt tiegħu stess bla ma jaf. Jonathan u Michael jitku bl-ewwel dejt falluta ta' Kurt u Annalise eżatti wara li l-ewwel dejt tagħhom falliet. Taqbel mal-qarrej li jara l-ironija element ewlieni tar-rakkont, ġaladarba jinħass anke fit-titlu, Kliem ir-riħ? Iva, naqbel li teżisti l-ironija u hija ħafna, però naħseb li mhijiex essenzjali, mhux essenzjali li l-qarrej jagħti kasha jew jinduna biha. Naħseb li r-rumanz jaħdem fuq iż-żewġ livelli għal dawk in-nies li jħobbu l-ironija bħali hemm ħafna mumenti ta' ironija li joħroġ ċertu awkwardness kif semmejt tajjeb fil-mistoqsija li qegħdin hemmhekk, qegħdin preżenti. U hemm l-ironija l-kbira ħafna li sitt żgħażagħ jafu li xi ħadd minnhom ħa jiġi maqtul, ħa jmut mewta vjolenti, ma ma jafux min. U l-ironija ikbar li xi ħadd minnhom ħa jispiċċa jkun il-qattiel bla ma hu jew hi għadhom jafu li x'ħa jiġri. Jiġifieri, eħe, hemm ironiji kbar ħafna. Imma kif qed, tista' mhm. L-ironija naraw anke f'xogħlijiet oħra wkoll tiegħek, jiġifieri hija huwa element li tħobb tuża. Inħobb nuża ħafna l-ironija, anke fid-drammi speċjalment. Ehm, eħe, min jiġi jara drammi tiegħi naħseb li li dara li nkun ironiku mhm. ħafna. Inħass ħafna s-sens ta' intensità li ġġib magħha ż-żgħożija, li mhix ridotta għal aspetti partikolari tipo s-sesswalità. Hawn Malta għandna storja pjuttost twila ta' rappreżentazzjonijiet riduttivi taż-żgħażagħ u d-dinja tagħhom. Bħala l-kittieb ta' Kliem ir-Riħ, l-ewwel ktieb li rebaħ il-Konkors Letterarju tal-Kitba għaż-Żgħażagħ, imtella' mill-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. X'taħseb dwar dan? Hemm eħe, di xi ħaġa li li staqsawni dwarha qabel, pereżempju hemm hemm koppja minnhom li huma li huma gay. Imma mhumiex ċerti. Ma xtaqx intihom iktar importanza għax kien hemm min qal li stajt għamilt rumanz fuqhom biss, hija storja sabiħa biżżejjed biex imma inħoss li kienet tkun daqsxejn unfair għax hemm hemm minn daw is-sitt żgħażagħ jispiċċaw tliet koppji. Eh, Koppja straight li kif qed int id-date tagħhom marret vera ħażin. Koppja gay li d-date tagħhom marret iktar ħażin fil-fatt it's just an awkward kiss, an awkward first kiss u koppja straight li huma damaged għall-aħħar li qed jippruvaw jiskopru min qed jigdeb u min. Naħseb Kienet tkun wisq riduttiva kieku niddiskuti punt wieħed miż-żgħożija jew mill-umanità tagħna lkoll li, li, per eżempju, s-sesswalità biss jew, jew it-twemmin f'xi ħaġa sopranaturali jew is-superstizzjoni. Naħseb li hemm, hemm iktar ma' xiex wieħed jista' jempatizza mal-karattri. Hemm, hemm relazzjoni mal-karattri Kemm jekk inti tkun taqbel ma' wieħed mill-karattri ma' tnejn, jiena nħosshom li s-sitta li huma huma qishom għandhom ftit minni kollha kemm huma, imma mhux kompletament. Mistoqsija oħra, hemm min jgħid li l-kunċett innifsu ta' kitba għaż-żgħażagħ huwa patronizzanti. Hija marbuta ma' din mistoqsija, inti x'taħseb? Ma naqbilx, ta' ma naqbel xejn magħha l-ħaġa. I mean tista' tkun, ma kollox jista' jkun patronizzanti, kull ġeneru u kull faxxa ta' età tista' tikteb b'mod padronizzanti, bħalma hawn kitba li tista' tinħass sessista, pereżempju, li tgħid dan huwa rumanz għan-nisa, jew il-mod kif nikteb jiena assolutament mhuwiex padronizzanti fil-fatt miż-żgħażagħ stess u anke meta nikteb għat-tfal u meta nżur l-iskejjel, mill-kummenti jkunu kemm ħadu pjaċir li li l-ktieb jifhimhom, li vera jiddiskrivihom. Jiġifieri qatt ma nikteb jew nitkellem minn xi pożizzjoni għolja. U fil-fatt f'mistoqsija oħra li għamiltli fil-bidu għedt li n-narratur bilkemm jinstema'. Mhm. Nieħu pjaċir li nħalli l-karattri nfushom jitkellmu, allura b'dak il-mod dak huwa l-mod tiegħi kif nevita kompletament li n-narratur ikun padronizanti għax mhm. propju nneħħih mix-xena, nneħħih mill-ktieb u nħalli l-karattri ikun x'ikun l-età tagħhom, jistgħu jkunu tfal, żgħażagħ, kbar, inħallihom jitkellmu huma stess u b'dak il-mod ma nistax inkun patronizzanti. Mhm. Mela, x'kienu l-influenzi tiegħek issa kemm għal klim ir-riħ imma anke ġenerali l-influenzi tiegħek bħala kittieb forsi? Hmm. Niftakar, naħseb li ktieb li influwenzani kien meta kont fil-Form Five kont qrajt Carrie ta' Stephen King. Kittieb li llum m'għadniex naqra, sirt narhom kważi eh, l-kotba tiegħu kważi għandhom formula. Ġifieri, imma dak iż-żmien għalija kont kelli kelli 15-il sena kont qed naqra ktieb tal-kbar. U issa looking back narah iktar milli ktibt tal-kbar Kerry huwa young adult novel għax dawn ikunu tfal tal-iskola waħda minnhom għandha dan il-poter sopranaturali bħal Cynthia sew nista' ngħid li forsi huwa influwenza u kulħadd jgħajjarha miġnuna wkoll f'dak il-dan. Dak iż-żmien ma konniex Ma naħsibx li kellna dan il-kunċett ta' kotba żgħażagħ, young adult, novels, kien ġast ktieb tal-biża'. Ehm, imma eħe, meta nħares lejh illum forsi nista' nara influenza ehm, li isu kważi tribut għall-ewwel ktieb tal-kbar li qrajt jiena meta kont għadni fil-Form 5. Naħseb li Tinfluwenzani ħafna l-kitba ta' Muriel Spark. Nikkunsidraha bħala kittieba li apparti li togħġobni ħafna, nammira ħafna, u speċjalment The Prime of Miss Jean Brodie, The Girls of Slender Means, dawn il-gruppi ta' żgħażagħ li fil-fatt kif għandna f'dan il-ktieb, illi jinħoloq bond bejniethom illi jmur lil hinn minn ħbiberija, kważi jkun hemm anki mibegħda bejniethom u ħafna sens ta' ironija. B'mod ġenerali jiena jiena nħobb ħafna l-kotba ta' ta' Thomas Pynchon li ġew deskritti kultant bħala eh, enċiklopediċi li fihom ħafna ehm, informazzjoni u forsi minn hemmhekk ġejja wkoll l-influenza li ħafna drabi ma nagħmilx protagonist mhm. wieħed jew protagonista waħda li nifrex Jista' jkun li influwenza min-naħa ta' tal-fatt li li li nammira ħafna lil Thomas Pynchon u u l-mod kif jikteb b'dan il-mod ukoll. Hawnhekk għandna xi kotba ta' Edward Carey li ġibt miegħek, hux hekk? Eħe, għax saqsejtuni x'għax qed naqra bħalissa, din hija triloġija li bdejt xi sentej ilu u bħalissa weħilt għax vera għandi x'nagħmel u qed naqra xi ħaġa oħra. Fil-fatt imissni naqra t-tielet ktieb huwa iktar ġdid mill-oħrajn għax għadni ma ftaħtux. Ekku. Hija triloġija interessanti ħafna, again young adult, ehm, dwar eh, hija ambjentata fil-Londra ta' Charles Dickens imma alternattiva fejn hija mhm. ħafna iktar gotika ehm, u erja barra mill-Londra jisimha The Heaps fejn jintrema ż-żibel u l-iskart kollu għandaw il-muntanji mhm. ta' skart illi jieħdu ħajja, li jiċċaqalqu, li jkun hemm maltempati fejn l-iskart isir qisu baħar imqalleb u jekk ikun hemm xi ħadd barra jegħreq fih, jegħreq fl-iskart u fil-ħmieġ. Ehm, ma jinsemgħux attractive meta ngħidha hekk, imma huma huma kodba li tista' tgħid contemporary gothic fihom ħafna humor u ħafna biża fl-istess ħin li huwa eżattament li nħobb. Ma tantx kelli kodba, ma tantx tajt inġib kodba, xina iktar nuża il-Kindle, mhm. jina inħobbhom il-kodba, ma jieħdu ħafna wisa, joqtlu ħafna siġar għalihom, eh, allura xi ftit snin ilu qlib tal-Kindle bħalissa l-ktib li qed naqra huwa eh, Call Me By Your Name. Mhm. Ħafna nies qaluli li l-film, rajt il-film, naħseb Xi ftit wara l-Milied rajtu u kulħadd qal li l-ktieb aħjar, però mhux qed naqbel, wasalt f'nofsu u l-film għaġobni iktar. Ok, interessanti, vera sortu bil-kontra jkunu. Tajjeb, wasalna ftit mill-intervista. Grazzi. Grazzi lilek. Grazzi. Nirgrazzaw likom tal segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Witch in Witch.